munofungeka sori henyu madha nombozvifungidzira kuti ndingakudirei madhaga apo nanditomhanyira kwandiri kuenda ka mumwe wangu ungotomboti ndisamire but ndaona kuti kuti ndiregere kumira ka hazvinyatsoita saka ndati ndimire ndikuudzei kuti sori henyu madha ndiregerere neku Ndira kwandakuita ini. Imamai munoshura mazvinhu. Mukubuda muchimotikari chenyu icho muchiya pana bozoni zoti sorry. Sorry unobatsira chii komandi mwaya mvura? Unobatsira chii? Izvo zvinhu ndikuenda kuclinic kuti ndi mwana wangu anoitwa scan mati mwaya tese mvura. Mukaedza kutaura kuti chikoi mama imi. Eh? Wadadzo kubuda muchimotikari chako wakabata mari kuti oi sorry wadadzo kuzviita izvozvo. Sorry yenyu hazana kumboinzwa mazvinzwa madhemi masombada ana kutombozvinzwa. Ah, mother kutaura chokwadi izvi zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa asi kutaura chokwadi pari zvino ka handina kana mari ndito neclient yangu yandiri kumhanyira kusasuko ndoyo ndiri kutoti ndikanoshandirawo yo ndipa mari but kana muchida ka munogona kupinda mumota umu then toenda teso client kwangu ndikasvika ndikaiitira basa mari yanenge yandipa then ndokupa yamino zvinoitawo wo ndokumirira manje iwo wakoisa chibasa chako kwandiri kuenda manje hakuna basa ko hembe dzangu dzatota ndodziwana kupi he hembe dzangu dzatota ndodziwana kupi

makadii henyu sisi triped makadiwo tiripo hedu ko sisi ndaitawo kachichemo ndikukumbirawo karubatsiro uri da kubatsirwa nei nhai munin'ina
zvaitika ndezvekuti ini ndauyawo panapa pabastop ndichitsvaga kombe yekwandiri kuenda ndazonzwa sisi ava chichema nekuyuwira nekugomera ndikatirege ndisvike pedyo ndione kuti chii kuvatarisa kudai mva ndatoona kutoti vari kubleeda zvichireva kuti vaita miscarriage saka imimi ndaa ndakukumbiraiwo kuti mutibatsiro netransport tivaperekedza kuchipatara vanobatsirwa ah shem very sorry ah. haya sister mandiziva here avo vari kurwara vacha
handichaziva ah, ndimi vapi zviya
Haya, rega kunzi mhosva hairove chokwadi. Makanganwa munhu akakudirai mvura nemota mumwe musi mukamuita rafu madhaga mandikanganwa ka.
Oh, ndimi mother. Oh, mutondiregererawo mother. Andinoita zvinhu nepurpose inyaya yekuti hembe dzamakandidira ndodzandaida kuenda nadzo kuclinic vanangoitawo hasha asi asori zve mundiregerereyo
asi sista ka neutsinye hamuna yekutaura chokwadi ka handifungi kuti ndingambokwanisa kukubatsira muri kuzati dei iroro ka ndakatozokanzura hana kana kutozokwanisa kuti ndiende kunoatenda client yangu nekuda kwezvamama mandita kutaura chokwadi ka handifungi kuti ndingambokwanisa kubatsira ini
sisi handizivi hangu kuti makakanganisirana papi kana kuti makatadzirana chii asi apa tarisai mone vari kurwadziwa ndanda kungokumbirawo izvezvi nenyasha dzamwari kuti chivabatsiraiwo then mozotaurirana yenyu nyaya dzenyu kana vapora
haya kutaura chokwadi mwana wamai vangu ka depi mpasina iwe wako ka kutaura chokwadi nerafu yavakandiita ka ndaivasiya panapa chipindai mota asi imimi ka kutaura chokwadi mudzidze kubata vamwe zvakanaka pindai mota tiende ndikuendesei kuchipatara chandoshanda inini ndiri nesi ndine ndakutonovarapa ndirini ndichibatsira nevamwe vangu then imi menyu hapana mari yamunondipa sezvo mati hamuzivane navo pindai mumota tiende maita henyu sisi chipindai ah, i think inini ndinenge nda ndaanani sandokwanisa hangu kuenda endai zvenyu maita basa sisi ndakuenda ah, imi mirai kani ko makutaura kuti kudii futi pana patamira kuti tikubatsirei kuti munopora asi zvinezvi makuti hamuchada futi inini saka ndinopenga ka ndiri kukubatsirai kuti murape imi sisi ka pindai moto uku munobatsirwa mani yesu ko vakunyareiko kupinda pindai tiende muri kufunga kuti munhu wese ane utsinye sehwamunawo here pindai tiende tinokurapai apo munogona kutokanganisika mudumbu imomo pindai apo Alright. Maita basa. Maita henyu sisi. Pindai.
Chitarisai mone zvino makutozadza masitiropa handina kana chijira here choti ndingakwanise kuisa ipapo.